ti kha hal ding question kha um i zeiruang ah dah a auh kan ti tikah kan pa Yahweh Elohim nih Israel mi kha dan a tat duh cun zeiruang ah dah dan a tat duh kan ti ahcun anmah hi nawlbia pahra zong ṭha tein pek a si cang sinai tlang ah. Cun These ramcar zong ah pechat tiin mang'ang lio ah van in a tlami mana kaa pek cang. Cun ti an hal tikah lungpi chung in ti kha a dinh cang hna. Miracle kan timi khuaruahhar lianngannak tampi kan Pa Yahweh nih a pek cang. Cun rul nih a cuk hna tikah khan vailamtahtu nih dar rul kha an zohter i khamh an si cang. Sinah vialte Israel mi cu an lung khong. Zeitluk in kan pa Yahuwah nih a khamh hna zongah khan an philh, an philh hna. Cucaah cun nawlbia pahra lam zongah a palihnak te ah khin philhhlah u ti. Anmah Mara holh tiah remember ti i aa theih peng. Nan kalnak paoh, nan umnak hmun paoh ahhin Sabbath ni te cu va philh hlah u, tiin a rak chim. Cun Yahuwah caah va hmang u, a tinak te kha philh an hmang. Israel mi, khoika thla an tlau kan ti ahcun Baal an biak. Baal, pathian dang kha an biak. Miliam siasal an hruh. miliamsah siasalan an biak cun Asarot timi maw atu holh in kan chim ahcun ah Rom biaknak nih an lakmi pathian hna kha an biakmi kha si maw cucaah cun khakha kan pa Yahweh nih a duh ti lo caah ah hi Israel mi hna hi Hi bantuk siasal biaknak in siseh, vawlei lei in kan zoh tikah cun an tiang an kap ah zei miphun hlah an um kan ti ahcun Midian miphun hna an um. Kaan in ram chungah hin ral in tuk hi cu Midian hna um. Cun Amalek miphun zong an um. Cun tu lio i Israel le Gaza nan theih ko lai, internet kaan in zoh tiah Israel le Gaza nihin hi tiang an i to. Hi Gideon chan in hram ai rak thawk cu Cun Gaza pawng tiangin Israel mi hna kha doh dingmi minung kha an um i cucaah cun nihin ni tiang zong kha Israel le kha le kha kiangkap i ummi pawl he cun nihin ni tiang ral an si. Kum thongkhat pennak a phak hlan lo cu ral an tuk rih lai tinak a si. E, ka van lak duhmi caang hleihnih nak te ka van rel duhmi te cu Cun Yahuwah vancungmi cu a sinah a lang i a sinah, Yahuwah cu na sinah a um, nang a ṭhawng i ralṭha pa, tiah a ti. Pathian nih kan pa Yahuwah nih zeihmanh kan si lo zongah hin zei kan ti lai? A thim cang ahcun maw a kan thim cang ahcun mi ralṭha pa tiin a kan ti. Hi Gideon nih aw Raldoh a tuk rih lo cu maw a thim hlan ah zeihmanh si rih lo cu video an pek. Asina belte miral ṭha a ti cang kan pa nih hin. Kha tikah cun kanmah zong hi zeihmanh hi kan va si lo. Vawlei mit in maw vawlei mit kan zoh te lai. Sina belte Pathian mit ah cun miral ṭha bak nan si. Zeiruangah vawleicung mi nih an zulh kho ti lomi pei nan zulh cu? Kan zulh cu. Aw Hakha, Gibeon zong kha a hramthawk tein nang cu zeihmanh na si lo nain a ti lo. Mi ralṭha pa, ti cang. Zeiruangah tiah cun nawlngeihnak lungthin te kha Gibeon nih a rak neih ti kha kan pa nih cunglei in a rak hmuh cangmi a si. Cucaah cun vawlei nih tuah kho lomi zong kha nangmah le kanmah, keimah lawng in kan tuahmi hi Pathian mit hmai ah cun mi ralṭha pa kan si. Mi nih an duh ti lomi, mi nih an philh cangmi, mi nih zei ah an rel ti lomi puaithiam te hna, maw ni zarh tenak kan ka tuah le mi nih nehsawh le thlanglam maw a kan ti zongah ralṭha tein kan zumhnak dingah khan kan kalmi hi kan Pa mithmuh ahcun miralṭha kan si. Khakha kan philh awk si lo. Cucaah cun Gideon cu vancungmi nih Gideon hmaiah rat tikah cun Khah, Gideon, kan pa Yahweh hi na sinah um te. Kanmah zong ah ka pa nih a ka kaltak ti hau. A um ko cu. A um. Na va chawnh biak lo zong ah khan kan pa nih nihin ni tiang damnak lawmhnak an pek. Cun mi ralṭha pa, a ṭhawngmi ralṭha pa tiin Gideon kha a rak chim caah kan pa nih hin nihin ni tiang a mithmai ahcun mirang thla bak an si. Thaizing kan tit tikah sualnak, cheukhat cu sualnak tu ai raltha in an i rial cu maw? Kan hngakchia lio mi he mi hnak in vuak cangmi paoh hi mi raltha an rak ti. Khakha si lo. Pathian nawl ngaih hi raltha a si. Sedrak, Meshak, Abednego, Daniel cauk chungah nan hmuh bantukin an ral kha Pathian ram caah cun an pe ngam, an nunnak tiangah an pe ngam, meiphu chungah paih an ti tikah cun aw an ti ko i kan pahnih zongah Yahuwah caah Yahuwah nih a kan chanh zongah amah ram caah tho kho si ko tiin Paul zong kha cu bantukin Paul lungput te zong kha khamh tum a rak kal thong an tla zong ah zeiman ti lo mu thonginn chungah ca hna he set in zumtu hna sinah rak kuat i kawl cu caah Gideon zong hi Yahua mit ahcun mi ralṭha a si kha kan pa nih hmuh caah a kawh mi kha a si zeitin a kawh Israel mi khamh dingah anmah chan cu biaceihtu biaceihtu sullam hi kan hong zoh tikah cun

Cun pakhat um rihmi te cu a hme kulanga kan don zoh tik ahcun raltuknak zaan ah khan tampi chim ahcun a sau sual lai caah kulanga ahcun zeitindah a chim kan ti ahcun thaizing ah khan raltuk ding kha a si cang. Kha a zan ah cun zeidah a rak chim kan ti ahcun, Hi zan ah Yahuwah nih Gideon sinah, Na pa cawtum, cawtum pahnihnak kum sarih a timi kha la law na pa ta a simi Baal biakṭheng kha chimh dih tuah. A pa nih Baal a biak cu mu. Cun a pawng i a ummi Asareth kha hau tein Asareth timi cu siasal biaknak phung pawl kha a si. Phung phu kakan phu nih an etin raithawinak nan tuah kha pawl kha hau dih u. Cun khika hika ralhau cungah hin Yahweh na Elohim caah lung a ningcang te i Tiang in biakṭheng pakhat ser tuah, cun cawtu pahnihnak ah i lak law aa seret na hau laimi thing cung thing, cun khangh thawinak caah pekchanh tuah, tiah a ti. Cucaah Gideon nih a sinum kha a sinum hna lakin pa pahra a lak hna i Yahuwah nih a chimh bang khan a tuah, sihmanhsehlaw amah innchungkhar hna le khuami kha, Chun i tuah awkah cun a ṭih tuk hna caah zan ah a tuah. Cu zan ah khan tuah, khi tluk in rak tuah an ti lai cu. Hika in kan hmuh khawhmi cu, Gideon nih ral a va tuk hlante ah khan siasal kha a doh. Kha khan hmuh khawhmi si. Thaizing ah ral tuk ding si. A kha zan ah khan a innchungkhar kha a remh hmasa. mi ta kha va hlawk hmasa lo. A pa nih a biakmi Baal biakṭheng le Baal milem le biakṭheng le cun Aseret tung hna kha a va rawk hmasa. Nihin ahcun kannih cu mah le mah kan hmu ti lo i mu. Kan chim vei hlah, mi sualnak lawngte kan kawl tawn. A hmasa bik ah kan pa nih a an cawnpiak duh ning cun mah lungthin tein i thianhlim kha a kan duh hmasa bik a si. Cucaah Nawlbia pahra cu zeitik ah thlalang si tiin zel ah ṭial. Thlalang cu mi caah maw na zoh nangmah caah? Kanmah caah kan i zoh. Mi caah kan i zoh kan i ṭamh bal lo cu kanmah caah tu ah a hmasa bik ah kan zohmi a si. Cucaah Nawlbia pahra kan van zulhmi hi kanmah caah pakhatnak in chiah hna. Cun Matthai ngan panga a hme hleipuan kan van rel tikah cun, cu bantukin i ṭamh ve u, maw nawlbia zul ve u tiin mi va cawnpiak hna u tiin kan Bawipa Messiah nih a rak chim fawn. Nawlbia kha nan zulh hna lai, cun cuticun nan zulh lai tiin mi zong kha nan va cawnpiak ahcun vancung pennak chungah mingan nan si lai timi kha khakha ai pehmi a si. Cucaah cun Messiah ṭhiamṭhiam nih a chim ṭhanmi cu mi mit chung i maw zeitikah aw thing thing kan ti lai cu maw kha ti a ummi kha va cuaih hlanah na mit chung i ummi maw thingtu kha cuaih hmasa ti tehna a rak chim duhmi a si. Israel pawl an zia cu mi sualnak lawngte kha i kawl hmasa. Pathian nih khaka duhmi si lo. Kanmah kha first pakhatnak an chiah hau. Kanmah kha kan i thenh hmasa. Gideon nih ral a tuk hlan ah a pa nih a biak pengmi Baal biaknak biakṭheng, biakṭheng ti cun atu i kan i kanmah biaknu zong biakṭheng a si ko. Kha biakṭheng kha a hrawh hmasa. Cun a pa cu Pathian pakhat lawng ai za lo caah pahnih hna biak cu Asareth timi hi Asareth timi cu khuazi nu si, nu si, val cu pa si, a sullam cu Bawipa tinak si, val sullam cu Israel holh a si. I khakha aa warhawk i raltuk hlan tiah sinah vialte a minung sinak in cun a ṭih ve cu mu. Kha tikah khan kuat kha lak thiam i chun ah tuah loin zan tu ah khan a va tuah. Cucaah cun kanmah zong hi aa siasal kan doh tikah hin kuat te kha lak thiam u sih. Mi biakinn chung hna bia va au kuang zong hi ai doh cah ti lo. A kuat te kha a caan te kha zoh thiam hna. He chat in mi ngai duh maw ngai duh lo hmanh thei lo in khah sabat nan hmang lo cun he ah nan tla la ti te hna. Va chim pop pop ah cun zeitin hme kan bia cun ei khawh la. Aw Sabbath cu hi cathiang ah cun hitinte ti le nang zeitindah na hmuh ve an ti bantuk tein maw mi kha lakdan kha thiang hau an si heng chat in kan biapi ahcun hohmanh nih minung sinak in a kan phuan dih lah minung sinak in upuat ahcun zeitluk in Pathian bia ṭha zong ah khan an ei kho ti hna lo Cucaah cun Gideon nih hin ral a tuk hlan tiah a innchungkhur kha kha a remh hmasa. Cu ve bantuk tein nangmah le keimah zong zeizong vialte Satan pa kan ti lai cu rianṭuannak hrawh kan duh ahcun kanmah tu kha kan i hrawk hmasa hau ti kha Gideon hi a nunnak ah khin kan hmuh khawhmi a si. Cucaah cun kan hmuh khawhmi cu kannih nih cun pakhatnak ah sual ngaihchihnak khat A pahnihnak ah Pathian nawlbia zulh kha herh. Hakha. Kha kan tuah ahcun Gideon zong kha a innchungkhur khar i siasal biaknak ah a hrawh. Zei ruangah dah a hrawh kan tiah nawl a ngaih caah a si. Nawl a ngaih. An rak sualnak kha ai ngaihchih an ti ve lai cu. Ka ka pa kan biakmi a hmaan ti lo tiin a hrawh piak hna. Thar kha pe a tuahnak in dawh teinak kha a hmuh cuahmah. Cucaah cun teinak hi sual ngaihchihnak le Pathian nawl ngaih khi a si ti kha chim u duh a si. Gideon nih sual a ngaihchih, siasat a tuk dih, Pathian Yahuwah bia a ngaih kha nih khan ral teitu ralbawi ah Pathian nih a cawisangmi kha a si. Cun Baal kha a hrawh caah a min hmanh kha a mi Israel mi pawl nih khan a min kha Jerubbaal in tiin an kawh. A sullam cu a ti, Baal nih amah cu doh tuah ngat seh tiin Israel mi nih khan a ti vial kha min thar an pek. Bartu nih hi pa hi dantat chek ti kha Israel mi nih khan cucaah Jerban tiin Gideon kha min thar an pek. Nangmah le keimah zong kha min thar a kan pek ve cu kan unau pawl nih zei kha a si kan ti ahcun kan sual ah an tlau cang e sabat ni ah hin ah zei chim awk tlak lo herte bu khat man si lo mi khoi kual in kal hi kan sual la kan ti e Israel mi hna nih khan an anmah amah hruaitu si mi Gideon kha Jerubbal ti cu Baal, kan biakmi Baal, siasal Baal nih hin hi Gideon hi hrawk seh, thi seh, tiin dawh Gideon kha mi thar an pek cu. Nang le kei zong kannih nih cun thei lo dan maw mi hmaiah cun minthar tampi an neih ve ko men. A kalsual pawl an tlau ko dah. Ai, Sabbath pawl ah aa tim maw? Mithar an ngeihnak. Sina belte Gideon nih kha kha zei ah an ra rel lo. A zohmi cu kan Pa Yahuwah lawngmang kha a zoh. A ngaihmi cu kan Va Yahuwah aw law lawng kha a ngaih. Minu aw le minung chimmi ah zeihmanh a ngai lo. Kan Va Yahuwah nih zei a chim timi lawng kha Gideon nih a ngaih. Nang le kei zong vawlei nih zeitin in a kan aa ti zong ah kan pa Iaupa nih zeidah a chim ti kha kan rian si kha cun teinak ah kan hmuh lai ti kha chim a duhmi a si. Cun ral an hung tuk tikah khan minung thong sawm thum le thong hnih kha Gideon nih ai ai put. Tongtong na thong, maw? Thong sawm thum le thong hnih kha ai put i a tam tuk ti kan pa nih duh lo. Ral an va tei sual ahcun an i uam ṭhan lai ti kaa duh lo. Nang le kei zong hi kan derthawm caan, kan zawhfah caan, maw mangang kan um caan paoh ahhin kan derthawm cu maw sinah vialte khatalei an zoh tikah cun kan Pa Jehovah nih amah ahhin za ah za hi ka fapa ka fanu nih i pe seh ti hna an duh mi si cheukhat cu harnak an tonmi a ngan deuh deuh pathian nih an i hla deuh deuh cu zungesa an thu phunphun an thu cheukhat cu ah pathian um lo an ti an tlau nang le kei cu harnak kan ton deuh deuh pathian nih amah ka za ah za i bochan deuh deuh ti kha a kan duh ti kha an theih hna Gideon nih ai ṭhitmi cu minung thong sawmthum le thong hnih si. A tam tu, a tam tuk ti pawl hi an i uang thlak la. Ralnak nan hong tei tikah cun kanmah ruk thawng in si, Yahuwah thawng in si lo ti an ti sual nak in kha caah cun test, test kha tuah i a pakhatnak test cu zeihla si kan ti ahcun a hme pahnih in ka van rel mu a ngan pasarih a hme pahnih te Yahweh nih Gideon cu chun i keimah nih Midian mi cu an kut chung i pek awkah nan sin i ummi hna kha an dam tuk Israel nih keimah kut hrimhrim ni pei a ka khamh tiah tiin ka cung lam ah aa uangthlar sual hna. Cun pathumnak, cucaah mi zapi hna theih ah a thin a phangmi le a tha thermi paoh inn ah kir hna seh tiah va thanh tuah, tiah a ti. Cun Gideon nih hneksaknak thong kul le thong hnih an kir i thong kha an kal. Ṭihmi an kir ko. Kan kal dingmi raltuknak ah hin A ṭihmi, a therhkhangmi nan tel ko. Hneksaknak tuah, ṭambupuai tuah, nang le kei zong nih hi kan kal dingmi ram ah hin hneksaknak kan pa nih tuah tikah kirtu maw na si la? Siloah zumhnak bak in hmailei kaltu maw na si la ti kha nangmah cungah ai nung ding cang. Gideon nih a tuah ko lo, nangmah pumpak in si cang. Kan Bawipa Messiah zong nih kei cu lam le biatak le nunnak a si ti lam zeitindah a nun lio ah rak kal? Sabbath ni ṭha te ko, Lanhtak Puai ṭha tein a rak hmang. Nang le kei teh keneh kan zul kho maw? Lam biatak si. Biatak timi cu David Siangpahrang nih Salm cauk chungah cun, Na nawlbia hi zungzal in biatak si, ti a si. Nawlbia in Pathian nawlbia zeitikhmanh a rawk lo. Pentecost ah kan cawn cang. Van in Yahuwah hong ṭum i Sinai Tlang ah kut in a ṭial, lungtlak ah. Hakha Biakam Thar lamkaltu pahnih ah hin kha lungtlang i a ṭialmi kha thinlung ah a ṭial ṭhan. Kha thinlung in biathlam ah kan zoh ṭhan tikah cun Biakam Kuangpi kha van ah ka hmuh tiin Johan nih a chim cu. Cucaah cun Pathian nawlbia cu zeitikhmanh ah rawk lo biatak a si. Zeiruangah kan Bawipa Messiah zong nih amah phuahcawk in chim lo, ka chimmi vialte hi keimah, keimah nawl in ka chim lo, ti ka Pa nih a ka fialmi lawngte ka chim, ti Keimah cu ka pa nawl ka ngaih bantuk tein nanmah zong ka nawl ngai ve u. Kha hnu lawnglawng ah keimah le ka pa cu nan chungah ka um ve lai. A ṭhat mi cu. No. Cucaah cun Gideon nih a hneksak tikah aa cheukhat cu aa zeitin ti le an ṭih an herhfang tikah minung aa Thong kul le thong hnih kha an kir i minung thongtla lawng an tang. Sinah doitin kha zong kha a tam tuk rih ti. Kan pa mit hnu a tam tuk rih. Cucaah cun a vei hnihnak ṭhet fawn i a ṭhet fawn i zeitindah rak ṭhet kan ti tidin ka tidin tidin ka uico bantuk le a liakmi pawl le ṭha tein a lingmi pawl kha Khakha a hme panga a um i pasarih te lawng kha a kan rel cang lai. Cun Yahuwah nih Gideon cu a liah in a liakmi som, sorry, mi zathum khan nannih cu kan khamh hna lai ti raltuk hlanpi a khamh a si cu maw? Mak an ti cu! Ral hman tuk rih lo cu nawl an ngaih caah cu ṭin a khamh cang. Nawlngaihmi paoh cu Pathian nih in a rak theihmi cang. Khamh kan khamh lai ti. Midian mi cu nan kut chungah kan pek hna lai, a dang vialte cu an inn ceu ah kai hna seh ti. Sikan um loin ti dingmi pawl mu, kha nih a kan cawnpiak duhmi cu a voihnihnak case ahcun Kan data hi ram ca kan i pe ko la timi pawl hi hmm. Leviticus thei khat no sathiang le thiang lo te hna nunzia ah ah sorry nunzia dawh um mo um lo te hna mi he ai si peng mi mo mi mi bia long te kawl mi mo no kha bantuk te hna zia dawh lo mi te hna kha cani kuin sung kha Pathian ca kan i pe bak in ralṭhan a kal ko nain a nunzia ai dawh ti lo. Cun, ah, kan chim bantukin minung cu ti Mirang nih phungthluk an nei i ei le din i sum khawhmi pawl hi power an neih an ti cu. Power ti cu a len ti lai. Ṭhawnnak an ngei ve. Hi ka duh tuk ko nain ka caah a ṭha lo ti i sum khawhnak neihmi pawl hi ṭhawnnak an lei te. Fatin an ti i Cathiang in kan zoh ti ahcun chunglei i thlarau thianghlim ṭhawnnak a si. Annih Mirang bu cu Pathian tein an chim lo i anmah vawlei fimnak an chim. Kannih Bible cacang in kan zoh ti ahcun Pathian nawl ngaimi hna an si. Pathian ṭihzahmi hna nih cun an i sum khawh. Ka ca i mi i ṭhat lo tiah an i sum. Hite ka chim sual ahhin ah a lungfak sual la ti i sumnak te kha lei maw lei i sumnak te hna hi Pathian nih hi thluachuah hna kan pek ko. Zeitin an ti kan ti ahcun kan unau pawl nih hei chat in holh thei lo nan doh ti te. Kha nan doh hna in nan lei te kai ṭhu te, lei te te. Kannih cu Thlarau Thianghlim laksawng kan hmuh caah holh theih lo kha kan lei te he kan hmang i nannih cu Thlarau nih pek lomi nan leitu kha sualnak in an kawl ve. Cucaah nan lei te kha control u, nan control khawh ahcun Thlarau pek nan si ve, an ti ve. Maw cucaah kan theih dingmi cu a voihnihnak test ahcun kan nunzia, kan ziaza kha a kan test cang. Ziaza dawhlo pipi hna zong khi zeitluk in kan ral va ṭha zong ah hin Pathian nih hin a kan thim lo. Nawlbiaknak kan zulh kan ti ko nain a dangdang te hna maw aa zumtu ne kan si awk kan si dingmi thlarau theitlai kan va neih ti lo ahcun Pathian nih a duh fawn lo ti kha chim ding a si. Cucaah cun kan pa nih a kan test tikah hin kan va zeitinlah harnak kan va tonmi a ngan deuhdeuh amah cungah hin kan va hmet dingmi kha za kha hmet ding kha a duhmi Pathian a si tikah hi Gideon ralkap pawl he tahchunhnak in kan hmuh khawh cu a si. Cun a pathumnak ah cun Kan rian cu amah i bochan le a nawl ngaih kha a si. Gideon nih hriamnam ṭhaṭha a neih lo cu a neihmi cu zei khi a si? Dawtor. Pawpi pawpi maw raltuknak si maw? Si lo. Raltuknak si lo. Hriamnam ah minung minung nih kan i bochan nain Pathian cu amah zumtu mi paoh sinah kan ai phuang. David nih a neihmi te cu loh salung te hna a si ko. Nawl le meh neihmi cu hriamnam ṭhaṭhami si ko lai. Natein tizit nih tei ko Pathian ai bochan. Cu bantuk tein Gideon zong nih hin Pathian ai bochan caah a minung sinak in aa kengmi raltuknak hi cu tawtawrot kha si. Muko kha si. Cun meifar te zong kha si. Meifar nih hmuhsakmi le thlarau thianghlim rianṭuannak a si. i Hakha muko kha a hung tum tikah cun a zan ah kan mang an rak manh colh, khatlei ral pawl kha ka mang ah hin an ti i ka van rel ta dih dih cang. Ah, ral pawl kha mang an manhmi te kha hleithumnak te ah khan Gideon nih a rat tikah zohhmanh, mipa pakhat nih a hawipa kha a mang a rak chinh len ko te. Zohhmanh, mang pakhat ka manh, cun zohhmanh, barli changreu hlum khat cu mi lianmi hna riah hmun ah a rungril i riahbuk kha a phan i a khen i cucaah cun a tlu. Cun a bingtalet in aa let i cucaah riahbuk cu pherthlup in a ril ko, tiah a ti. Cun a hawipa nih cun, Mah hihi zeidang zeidang zong zeidang zeidang si loin Israel mi Joash fapa Gideon i a vailam a si ko cu, Elohim nih Midiam le ralkapbu vialte cu a kut chungah a pek cang hna, tiah a leh. Raltuk hlanpi ah Pathian nih khan cu ral hna mang ah khan warning kha maw an ton dingmi thil kha a pek cang hna. Cucaah cun zeihmanh si lo cu khakha cu Gideon ralkap nih a kan teinak mang kha si ko tiin a leh tikah Ṭih cang. Raltuk hlanpi ah an ṭih. Minung mit in zohter ding Gideon cu minung zatum lawng a si. Khattelei cu rel cuak lawng a si. Cun Gideon nih an i kenmi cu hriamnam ṭhaṭha si fawn lo, tunai kan chimmi muko kha, muko le meifang, cun Kawlrawng ti guitar khat aw lai cu maw an keng i hla sak ding khan kal ko lai cu pawpi pawpi an tum lai maw kha tikah cun an thinphang i anmah le anmah kha he chat in an i tuk tikah cun a ral kha an rak tei ti kha hi video an tuanbia hi kan cawn khawhmi tampi a um. Cu ve bantuk tein nangmah le keimah zong nih kan rian cu hriam le naam, minung ṭhawnnak ah si loin nawlngeihnak le amah i bochannak a si ti kha Gideon nih a kan cawnpiak. Amah kha kan i bochan lai, a nawlte kha kan kan zulh lai ti kha Gideon nih a kan cawnpiakmi a si. Cucaah cun Hebru a ngan hmunekhatnak a hme sawm thum le pahnih Inn sawmthum le pali te ka nan zoh ta lai. Hebru a ngan hlei-khanhnak a hme sawmthum le pahnih in sawmthum le pali. Nakte zongah khan, biakam thar zongah khan billion kawngte kha Hebru capar in an rak ṭial, philh awk ṭha lo billion. Ka chim lengmang ko rih hna maw? Gideon te hna, Barak te hna, Samson te hna, Jafat Jafta te hna, David te hna, Samuel te hna le profet hna kong chim awk tampi an um ko nain a chimnak caan ka ngei ti lo ti tampi cu chim ding a si ko ee tinak caan ka ngei ti lo ti zumhnak in ram nganpipi kha an tuk hna i an tei hna ti hriamnam nganpipi an tuk tikah an tei hna ti le zumhnak in bochannak zumhnak in A dingmi thil kha an tuah i a dingmi ti cu a hmaanmi, a tayami, a hmaan lomi kha an tuah lo. A dingmi, Pathian nawlbia kha a dingmi si, Pathian bia kha a dingmi si. Cu ve bantukin an tuah i tiah. Pathian nih bia a kamhmi hna kha an hmuh, chiandeih kha an ka an phih, Mei ṭihnung kha an mit i vainam thahnak in an luat, annih cu an rak der, sihmanhsehlaw mi ṭhawngah an cang. Raltuknak hmun ah khan an ṭhawngmi an si i ramdangmi ralkap kha an teinak zumhnak in nu hna cu an mithi kha nun ṭhanterpiak an si. Ka cu a dam si cang. Gideon kong pek ah zumhnak in ral nganpi an rak tei te. Hriamnam in si lo, zumhnak in an rak tei. Zumhnak cu nawlngeihnak ha si ko. Nawlngeihnak si. Uh, wat Jane nih kan ti ko kha ah ka zumh ko ti tung nih maw tuahsernak tel lo ahcun pak ka long si ti cu maw aw kha kha Pehchat in Pathian nawlngai bu tein Gideon nih ral a va tuk tikah khan mider mi hna miṭhawng ah a chuah i a hmasa bik ah amah innchungkhur khaltu kha a hrawh hmasa, siasal kha mah tein kaa sual ngaihchihnak an neih hau, cu hnuah cun teinak ah an pek. Ti kha hi Gideon nih a kan cawnpiakmi a si, kan dihlak cu kan Pa tu nih a thar in ka cuan hlah. Amen.